Ун хатны теге чөйсәләр дә унберенчесен барыбер мәҗбүр булалар күрергә. Шуңа күрә анардан оялмаска кирәк, минемчә. Ул әкрен-әкрен теге урысларда әйтәбез, камень вода точит, дип. Ул менә барыбер шушы максатка ирешер өчен эшләргә кирәк. Аннары менә мин дә сиңа игътибар иттем, менә шушы бер буйга гына карасаң, менә монда яшьләр белән эшләү өчен зур бер алым эшләнгән. Менә мин телефонымда хәзер сканерымны алып, менә боларның картинкасын сканировать итеп, менә социаль челтәрләрнең барысына чыга алам. Менә мин корпуска шул ук алу белән игътибар иттем. Менә заманча атлыйсыз, анысы өчен аерым рәхмәт. Менә олы малай 10 нчы сыйныфта, аларның иң күңелле әйберләре нәрсә булуы мөмкин дип тик-ток. Менә ул. Аннары икенчесе урында тора. Менә ул инстаграм. Менә шуның аркылы чыгыла. Мин монда, монда инде Юлиан сүзе беткән булса, көмеш кыңгырау турында сөйләп үтәсем килә инде, әйме. Бездә хәзер балалар белән тулыдан-тулы эшләү бит инде. Без хәзер Кайсы гына мәктәпкә барсак та, аннан һичшиксез үзебез, укытучылар әйтүе буенча түгел, үзебез табып кайтабыз ике-өч бала. Әйме? Алар янып тора, алар күренеп тора инде. Мастер-класс белән барабыз инде без, гадәттә шул мәйдан белән бергә инде. Һәм шуларны үзебезнең группага кертеп, Көмеш күңел хәбәрчеләре дигән группа, даими элемтәдә торабыз. аларны. Ойын да эшлибез, мәсәлән, куйсына да инде Диана, сиңа менә бу темала тиз уңай бәйдә дип инде, ансат бәйдә дип. Һәм менә шулай эш, эш безнең көйләнгән. Һәм бу әйбер һәр вакыт ата, безнең инде менә даими эш, язып торучы, бу республиканың төрле районының 50 генә бала бар инде. 50-дән артык та. Менә шул, шул тирә. Бу безнең даими элемтәдә торучы балалар безнең белән. Бу бер әйбер ул теге бу безнең бик зур адым инде менә сез әйткәнчә ул нәкъ менә шушы замана мөмкинлеген файдаланып әйе бала белән турыдан туры эшләү аңа кадәр ул без алай ук түгел менә хат килә инде хат аша гына ул алай түгел иде инде алай ук бала белән күзгә күз хәзер әйе бала интернетка кереп китте бит ә без инде мөмкин кадәр менә шулай яза торган баланы да табырга тырышабыз татарча уйлый торган һәм алар нәфшегә дә Үзләренең фотосын күрә, мәкаләсен күрә. Аны әле теге үзләренә тизрәк күрсәтер өчен фотога төшереп җибәреп торабыз. Менә шундый элемтә тотыла. Монысы бер инде әйберем. Минем тагын безнең бит менә э, мәйдан да, көмеш кыңгырау да безнең без Россия каталогына кертелгән. Чаллыда чыгуыбызга карамастан. Без инде 3 ел элек югай бу эшне башлаган идек инде. Без конгресска да чыктык, сезнең ярдәмне дә тойдык инде. Все-таки сезнең аша да котлар китте. Менә мин үтенәм инде, киләчәктә дә менә бу бердәнбер балалар газетасы. Бердәнбер бөтен Россиядә бердәнбер татар балалар газетасы ул инде. Менә шуны сез итеп любой төбәктә, инсән шул Башкортстанда татарлар бик күп бит инде. Без аларга әле барып та җитә алмыйбыз бит үзебез инде. Менә без сездән шуны үтенәбез инде. Яхшы. Менә шундый без инде менә әле алып килмәгән газета бүтән проблемалар бик күп иде. Әйе, менә сезгә биреп тә җибәрергә кирәк иде инде боларны. Мин әле менә киләм тагын. Менә алар Аерылышында да үзебезнең дөнья, менә менә конгрессның дөнья студиясе турында мин сезгә әйтергә оныттым. Безнең бит үзебезнең дөнья студиясе. Менә күптән түгел татар шигъри төркеме экспедициясе нәтиҗәсе буенча без үзебезнең дөнья студиясендә тулы бер репортаж ясадык.